Tluang Tin Kham please welcome kha ai thlai ding pako kha mai dewa mai dewa kan sa te van van thu diu kan ni tan tan kan nei tuk lo hi o

57.0 Wait, pakam come here. Lai ka hin pakam tuang ting kham. Ka hin tu pa te interview tu kan du lai am. Nang ba hi 2019 a a phun sam lian he final ra kai bal. Le chun nikum i

For me the way, Van Boy Chom Tolong, all the way from Sotun. Van Boy, um, nangmah hi Nelson zong se New Zealand zong nih uh, uprising young star te kan ruwa pengmi ni se le kapalo sia chun 2022 akhan adong lak na pai ni se like 2022 and 25 kan dirmu ni na kan hu what do you think

nangmah hi na paih zong aa dawh kan hnu kum um, australia na kal zong ah na paih kan na zau ah surprise bik mi ni se le thaizing hi nangmah hrimi paih zau ana du bak le thaizing hi ta australia man tukum man sila siloa da

Pei cu atang um ait mi poh khan sung ko le do ten pei pi kho kai zuam hna la. Okay, let's go. Ka him boi thong hin. Madin van to come.

Mirway apai ding nan um ti maw? Okay. Nan um ti lo se cun bun yuan away in. Boy min.

ko natin na situation na kut zong ṭhat lo ruang zong ah na pa theng lo le atu kan sining in hmu ko le heavyweight ah cun nangmah hi ṭihmi pawl ah na tal what is your message to zatlang pei ca si zong ah heavyweight ca zong ah final message thaizing ca zei chim na duh Um, may the best man win. Okay. Tu cu a donghnak bik ah keimah hrim nih kau te la ka ti mi se. Ka hin 2024 kama oh 2023 Nelson pai kan tua mi zong ah Miraway champion zong se cun kan hnu kum New Zealand chung zong ah zatlang pai zong ah champion Miraway zong ah champion

69.2 middleweight. Okay, Van, uh, nangma question hal kan du mi se. Tunai ka chimin tu khan 2023 Nelson zonga nangmani bual na chau bual na kirpi nangmani New Zealand tuanmi vialte zong nangman i bual na kirpi le pakhat khat ruangah le mah kong tu hi cu mipi nih an thei lo na chungkhar le na paih milawng nih kan theihmi cu Australia na kal lio ah zawt bu in na rak ra ICU tiang na phan nabal te in na na rual lo ning tein an na teng sana te in na ora hi a tlau ma tian na zum ma na hu ham mi nesan si zong ah New Zealand pi chungah ta na ora na huham i atlau tein na ruat ma ora cha tlau bak lo atlau lo rong ah kema pe duh mi zong tam tuk ri ma ma pina atlau so la chun tha jing zong a char thang la otin rightio last question what's your final message to who's going to pay for mirror weight thaizing a pai ding final message kuat na du mi na merwai a nan thong di a thong di mi long te kan si a thiam mi long te kan si thazing chu

mah tu kha ko sela um thank you everyone thaizing tu pai bual tu kan lam ti te na la thank you good luck everyone thai du mi ko tu thai ding zong ah thai ko su thiam thiam la mu phun chi kate minung pakwa henry tu zan ra kho lo le henry hi thai ji wei kan thlai te lai henry he minung pakwa nan se kanmah kan tuning ahcun bai tel lo tein i pai kho ulaw ti hi kan duh le a si khawh ahcun nan hawile zong kha hika ummi nan i paih ti lo zongah mi ro uaitu zan tiang i uai kan in thlaimi hna kha a siang hlei thang 69.3 tluang tin kham 67 van boi chon 68.8 peng chin thang 58.8 Bawi Thawng 56.5 Vanṭhakam 65.1 Bawi Ṭhacuan 68.7 Van Hnin 69.2 le Henry khakha min na pe ciami minung pariat kha waih kan in thlai cang hna i Henry lawnglawng kha waih thlai lomi tangmi si le a si ko ahcun minung pakhat hi cu i chap kho lo ti kan duh le nan hawile kha van chim cio hna ulaw pahra tal hi cu a tlawm bik si kho hna usih ti kha kan in sawm fawn hna ya mi rawai ca heavyweight kha cu ka in cu tuzan ah cun a ti chen kan in ai hal um ti la lo thaizing ah khan nan du ahcun i pek ṭhan khawh si ko he heavyweight kha cu weight a tam poh kha